Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqgħana ma' Ġużi Gatt. Ġużi Gatt huwa l-awtur tal-kotba Qiegħda fil-ponta tal-sini, l-ewwel u t-tieni ktieb. Huwa wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda Maltija tal-Folklor. Huwa l-editur ta' rivista tal-istess għaqda bl-isem ta' L-Imnara. Huwa ttraduċa xi drammi lejn il-Malti u s-suġġetti favoriti tiegħu huma l-istorja medjevali ta' Malta u l-folklor. Allura, Ġużi, xi qrajt dan l-aħħar? Jiena ġibt miegħi dal-ktieb jismu Documentary Sources of Maltese History. Ir-raġuni hi din, li jiena jidhirli li ma kinux wieħed jew tnejn dawk l-għorrief u l-esperti li aċċertawna li jekk inti ma tkunx taf l-istejjer ta' pajjiżek, speċi ma tkunx tal-imgħoddi, ma tkunx tista' tifhem tajjeb il-preżent u wisq inqas tkun tista' tippjana sewwa għall-ġejjieni. Insomma, il-Malti jgħidlek jekk ma tafx ħrafet pajjiżek, ħrafet min taf, ħrafet qaddisek, il-qawl ikollu ċertu libertà bil-kliem, jiġifieri mhux biss il-ħrejjef imma anki l-fatti, il-verità tal-istorja. L-istorja ta' Malta hija twila ħafna, tmur lura eluf ta' snin. Però huwa fl-aħħar biċċa, l-aħħar elf sena, li nistgħu ngħidu li fiha niltaqgħu ma' protagonisti tal-istorja li aħna nistgħu nidentifikaw ruħna magħhom bħala Maltin, fis-sens li nies li kienu jgħixu Malta u dikjarazzjoni tagħhom stess jitkellmu bil-Malti. Da ma jmurx lura sa żmien il-ħaġar ngħidu aħna sewa ma jmur lura bejn ieħor ta' elf sena. Issa elf sena xorta hu Żmien twil ħafna, u fl-ewwel naf 300 sena ta' dak l-elf sena m'għandna kważi xejn bħala dokumentazzjoni jew ftit li xejn. Imma mis-seklu ħmistax 'il quddiem, jiġifieri mis-sena 1400 'il quddiem, sewwa, għandna diversi dokumenti li huma importanti ħafna għall-istorja ta' Malta u li jinżammu b'għożża kbira f'libreriji u arkivi Maltin. Il-verità però hi li biex inti jkollok aċċess għal dawn l-arkivi, Hija biċċa xogħol kbira sew għaliex ma jistgħux ikunu f'idejn f'idejn kulħadd daqshekk malajr kif l-istudjużi u ħafna minnhom huma miktubin b'kaligrafija li jekk ma tkunx espert inti ma tkunx taf ma għandekx mod ta' kif taqra. Allura eh, dis-sensiela ta' kodba li ħarġu diġà xi nofs Sużana minnhom jiġifieri nittamaw li joħorġu iktar immexxija mill-Professur Stanley Fiorini, qed tagħmel das-servizz kbir illi taqbad daw id-dokumenti antiki li huma miktubin b'alfabett Latin, ma jkunu bil-Latin jew bit-Taljan, eċetera, ma b'kitba li tivixi biex tara biex tarafha u jitraskrivuha f'tipa moderna biex dak li jkun ikun jista' mill-kumdita ta' daru jara l-arkivi li f'ċirkustanzi oħra jkunu diffiċli ħafna biex tarhom. Issa però aktar minn hekk il-Stanley Fiorini jagħti f'kull pubblikazzjoni introduzzjoni interessanti ferm, sewwa ta' xejn fil-ktieb. Jgħidilna bejn wieħed u ieħor il-kuntest storiku ta' dokumenti u bejn wieħed u ieħor x'fihom. Issa f'dawn id-dokumenti nibdew naraw nies illi kellhom f'idejhom l-amministrazzjoni ta' Malta, kienu Maltin għalkemm taħt il-patroċinju tas-Sultan ta' Sqallija, speċjax Malta kienet tagħmel ma' Sqallija. Kellhom il-preokkupazzjoni tagħhom biex jaraw li Malta jkollha biżżejjed qamħ għax Malta ilha minn żmien twil anki popolazzjoni żgħira ma jkunx biżżejjed eh, ikel biex biex tipprovdi għal kulħadd. U eh, tħabbat wiċċa mal-problemi tad-difiża biex tirranġa s-swar ngħidu aħna sewwa biex tilqa' kontra l-attakki tal-furbani. Imma apparti minn dawn il-problemi kbar, ikun hemm stejjer oħra speċi li jiftħu tieqa interessanti fuq l-istorja soċjali ta' pajjiżna. Naf pereżempju l-istrultan ta' Sqalija kienu dejjem igergrulu, jibkulu, jgħidu isma' jekk f'Malta hawn l-artijiet b'fewdu sewwa li min ikunu taħt idejh jieħu l-qbiela fuqhom jew inkella hawn karigi fil-knisja li għandhom ċertu renti, dawn jekk jogħġbok tibgħatilniex ittihomx lin-nies. illi ma jgħixux f'Malta, jgħixu barra minn Malta, għax dawn jispiċċaw jieħdu l-flus minn Malta. U aħna diġà foqra dak li jonqos li daw il-flus ma jintefqux f'Malta. Jew inkella darba hemm kwistjoni meta meta l-awtoritajiet sallin batu fil-katidra tal-Imdina kappillan, għax fil-Imdina hemm kappillan ukoll li jħossib kol tal-irwieħ, li ma kienx jaf jitkellem bil-Malti. U ġabulu bi kbira l-sultana, l-utaw ġax tamela, tamelix hawnhekk minn Min ikollu bżonn jieħu ħsieb il-kura tal-erwieħ irid bilfors ikun jaf jitkellem bil-Malti għax in-nies dak biss li jifhmu sew. Ħa jkolli waqfek hemm, Ġużi, għax għaddilna l-ħin. Grazzi ħafna talli qsamt magħna dawn il-kotba. Grazzi lilkom talli segwejtuna. Infakkrukom li bejn id-disgħa u t-tlettax ta' Novembru se jkun għaddej il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. Għalhekk ejjew hemm u ingħaqdu magħna għal ħafna attivitajiet li għandna preparati għalikom.